Дӕсӕм сӕр Фидӕны цы хорзӕхтӕ хъуамӕ ӕрцыдаид, ӕгъдау уыдонӕн сӕхи не вдисы, фӕлӕ у ӕрмӕст сӕ аууон. Уымӕ гӕсгӕ афӕдзӕй-афӕдзмӕ иудадзыг ӕмхуызон нывондтӕ чи хӕссы, ӕгъдау уыдоны ӕнаипп никӕд скӕндзӕн. Науӕд нывондтӕ нал хӕссиккой, уымӕн ӕмӕ иу хатт ӕмӕ мыггагмӕ ссыгъдӕг уаиккой тӕригъӕдӕй, ӕмӕ сын се фсарм тӕрхонгӕнӕг нал уаид. Фӕлӕ уыцы нывондтӕ афӕдзӕй-афӕдзмӕ зӕрдыл ӕрӕфтауынц тӕригъӕдтӕ, уымӕн ӕмӕ галтӕ ӕмӕ сӕгъты тугӕй тӕригъӕдтӕн фесӕфӕн нӕй. Чырысти дунемӕ куы ӕрцыд, уӕд уый тыххӕй загъта Хуыцауӕн: «Ды нывондтӕ ӕмӕ хуынтӕ нӕ бакуымдтай, фӕлӕ мын ӕрцӕттӕ кодтай буар. Иууыл судзинаг нывондтӕ ӕмӕ тӕригъӕды тыххӕй нывондтӕ дӕуӕн фӕндон нӕ уыдысты. Уӕд ӕз загътон: Мӕн тыххӕй, сыгъдӕг чиныджы фыст куыд у, афтӕ мӕ нӕ ӕрцыдтӕн Хуыцау дӕ фӕндон сӕххӕст кӕнынмӕ. Кӕд уыцы нывондтӕ ӕгъдаумӕ гӕсгӕ ӕрхастӕуы, уӕддӕр Чырысти фыццаг загъта: нывондтӕ, хуынтӕ, иууыл судзинаг нывондтӕ ӕмӕ тӕригъӕды тыххӕй нывондтӕ ды нӕ бакуымдтай, фӕндон дын нӕ уыдысты. Уый фӕстӕ ма йӕ ныхасмӕ бафтыдта: Мӕнӕ ӕрцыдтӕн дӕ фӕндон сӕххӕст кӕнынмӕ. уый аивта фыццаг, цӕмӕй йӕ тыхы бацӕуа дыккаг. Хуыцауы уыцы фӕндонмӕ гӕсгӕ Йесо Чырысти йӕ буар иу хатт ӕмӕ мыггагмӕ ӕрхаста нывондӕн, ӕмӕ афтӕмӕй мах ссыгъдӕг кодта ӕмӕ баистӕм Хуыцауы. Алы сауджын дӕр ӕрвылбон лӕггад кӕны Хуыцауы раз ӕмӕ бирӕ хӕттыты ӕрхӕссы, тӕригъӕдтӕ кӕмӕй никуы ис фесӕфӕн, ахӕм уыциу нывондтӕ. Йесо та тӕригъӕдты тыххӕй ӕрхаста иу нывонд. Хуыцауы рахизфарс сбадти мыггагмӕ, ӕмӕ уӕдӕй фӕстӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсы, йе знӕгты йын цалынмӕ йӕ къӕхты бын ӕрӕвӕрдӕуа, уӕдмӕ. Уымӕн ӕмӕ кӕй ссыгъдӕг кодта, уыдоны иу нывондӕй мыггагмӕ алцӕмӕй дӕр скодта анаипп. Уый тыххӕй нын ӕвдисӕн лӕууы сыгъдӕг уд дӕр. Хуыцау куы загъта, мӕнӕ, зӕгъы Хуыцау, уыцы бонты фӕстӕ семӕ кӕй сараздзынӕн уыцы фидыд, сӕ зӕрдӕты сын нывӕрдзынӕн ӕмӕ сӕ зонды ныффысдзынӕн ме гъдӕуттӕ. Уӕдмӕ уый фӕстӕ ноджыдӕр загъта: сӕ тӕригъӕдтӕ ӕмӕ сын сӕ ӕнӕуаг митӕ нал ӕрымысдзынӕн. Тӕригъӕдтӕ барст куы уой, уӕд уыдоны тыххӕй нывонд хӕссын нал хъӕуы. Уӕдӕ нӕ ӕфсымӕртӕ ныфс ис Йесойы туджы фӕрцы ног ӕмӕ царддӕттӕг фӕндагыл иууыл сыгъдӕгмӕ кӕй бацӕудзыстӕм, уымӕй. Уыцы фӕндаг нын ӕмбӕрзӕны, ома йӕ буары фӕрцы уый айгӕрста ӕмӕ йыл фыццаг йӕхӕдӕг ацыд. Ӕмӕ нын афтӕмӕй Хуыцауы хӕдзары сӕргъы ис стыр алчер. Уӕдӕ ӕрцӕуӕм Хуыцаумӕ зӕрдиагӕй, фидар уырнындзинадимӕ. Йесойы туг нын ссыгъдӕг кодта нӕ зӕрдӕтӕ, ӕмӕ ссӕрибар стӕм ӕфсармы тӕрхонӕй, нӕ буар нын цӕхсадӕуыд сыгъдӕг донӕй. Фидар ныххӕцӕм, ӕргомӕй кӕй тыххӕй дзурӕм, уыцы зӕрдӕдарӕныл, уымӕн ӕмӕ зӕрдӕ чи бавӕрдта, уый йӕ дзырд нӕ сайы. Иу иннӕйыл уӕд ӕнувыд, кӕрӕдзи разӕнгард кӕнӕм уарзынмӕ ӕмӕ хорз хъуыддӕгтӕм. Иуӕй-иутӕ куыд сахуыр сты, уыйау мах ма уадзӕм не мбырд, фӕлӕ ныфс дӕттӕм кӕрӕдзийӕн, уыцы бон куыд хӕстӕгдӕр кӕны, уый цас бӕлвырддӕр уынӕм, афтӕ ноджы ӕнувыддӕрӕй. Кӕд ӕцӕгад базыдтам, ӕмӕ уӕддӕр зонгӕ-зонын тӕригъӕды бафтӕм, уӕд тӕригъӕдты тыххӕй ӕндӕр нывонд нал уыдзӕн, ӕмӕ нын ӕрмӕстдӕр баззад тӕрхонмӕ, стӕй Хуыцауы ныхмӕлӕуджытӕ мыггагмӕ цы ӕвирхъау арты амыддаг фӕуыдзысты, уымӕ тӕрсгӕ-ризгӕйӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсын. Моисейы ӕгъдау чи не ххӕст кодта, ахӕм адӕймаг дыууӕ кӕнӕ ӕртӕ ӕвдисӕны ныхасӕй, кӕд ӕгъатырӕй мӕлӕтмӕ лӕвӕрд цыди, уӕд куыд ӕнхъӕлстут, цас карздӕр ӕфхӕрды аккаг уыдзӕни, Хуыцауы Фырты чи ссӕнды ӕмӕ сыгъдӕггонд кӕмӕй ӕрцыди, фидыды уыцы туг чи ницӕмӕ дары ӕмӕ хорзӕх дӕттӕджы уды чи фауы, уый? Мах зонӕм Хуыцауы афтӕ зӕгъӕджы. Ӕз сӕ мӕ маст райсдзынӕн, бафхӕрдзынӕн сӕ. Ӕмӕ ноджыдӕр, Хицау тӕрхон кӕндзӕн йӕ адӕмӕн. Тӕссаг у цардӕгас Хуыцауы къухтӕм бахауын. Ӕрымысут, Хуыцау уӕ зӕрдӕтӕм рухс куы бауагъта ӕмӕ уый фӕстӕ тохы бирӕ зынтӕн куы бафӕрӕзтат уӕ раздӕры уыцы бонтӕ. Куы уыл ӕгас адӕмы раз цъыфкалӕн кодтой ӕмӕ уӕ ӕфхӕрдтой, Куы та уыдыстут, ахӕм уавӕрмӕ чи уыд, уыдоны фарсмӕ. Уымӕн ӕмӕ тухӕн кодтат ахӕстытимӕ дӕр, ӕмӕ уын уӕ мулк куы хастой, уӕд цин кодтат хуыздӕр ӕмӕ уын ӕнӕфӕугӕ мулк кӕй ис, уый зонгӕйӕ. Уӕдӕ ма ныууадзут уӕ зӕрдӕдарӕн, ӕмӕ уый тыххӕй райсдзыстут стыр хӕрзиуӕг. Бафӕразын уӕ хъӕуы, цӕмӕй кӕронмӕ сӕххӕст кӕнат Хуыцауы фӕндон, ӕмӕ райсат, зӕрдӕ уын цӕмӕй бавӕрдӕуыд, уый, Уымӕн ӕмӕ бирӕ нал хъӕуы, хӕрзгыццыл рӕстӕгмӕ ӕмӕ ӕрцӕуинаг чи у, уый ӕрцӕудзӕн, нӕ бафӕстиат уыдзӕн. Мӕ рӕстгӕнӕг уырнындзинады фӕрцы цӕрдзӕни, фӕстӕмӕ куы ахӕца, уӕд та дзы райгонд нӕ уыдзынӕн. Мах та фӕстӕмӕ чи ахӕцы ӕмӕ мӕлӕтмӕ чи цӕуы, уыдонӕй не стӕм, фӕлӕ фидар хӕцӕм нӕ уырнындзинадыл, цӕмӕй фервӕзын кӕнӕм нӕ удтӕ.